Din kollu għaddeja. Sessi.
Dik il-kol. Sessi part of it. Okay. U kitbitinna, għatinna l-istoria taħħa ta' Valentina.
Iva. So, Janika, ken ma mispejket, ma mispejket. Ma meħa tajdinna l-istoria. Mela, jani, kajdinna l-istoria, xini. La, la, la, la.
Mela, jien pratikament eżat, mela tinti Abigail, jina avvicinajtkom because jina nemmen li good, good, kind words deserves a big shout out. Issa fil-każ ta' Valentina, she was born deaf. Ovvjament, it was a long journey. M'għaddix kollox ta', m'għaddi għadda l-kbir. Fejn kellna ngħaddu minn żewġ operazzjonijiet komplikati. Fejn Valentina.
Kemm kellha żmien?
Vale kellha one year four months l-ewwel waħda u issa vera recently last year.

Brava, Val.
Brava, well done, well done.
Jididri li well.
Sit down, can you just sit down a bit, please? Kompli, mami, spiegħana. Mami, tela.
So, pratikament, Val li għanet, hija verita. Dik. Ma kienex tisma xejn. Dik kienet, dik kienet għara daqxejbina, xovjament il-sensi taħħa kienet, kienu, kienu ktar saħħitom. So, hija għanna videos baby fej konna nitlu fejn wicċa, u kan jgħidu la Val, Val, Val, jitkompli maħna, ga, ga, ga, ga, ga. Mm. Għax kien tara l-ħal jien jitċaqla.
Kif qal qed one year, inti ovvjament tippretendi iktar li l-baby tipo għandu iktar milestones. U konna ngħidu val, val, val, u Valentina qatt ma tagħmel reactions. L-istin tal-om dejjem kien jgħid li xi ħaġa. Imma fl-istess perjodu fejn bdejt inħoss xi ħaġa, il-mami bdiet tgħidli, so ġie kollox naqa' kollox ma' kollox.

U t-tifgħa ta' ħtija jagħtu storbju b'ħafna panika ovvjament għax il-ħoss tal-fireworks bdew idejquha u Valentina xejn. Dan kien is-Sibt, it-Tnejn ġejna l-isptar ovvjament. Xorta għadni kont għadni jsib dil-lekwa niċċekkja ma nafx għaliex. I was not ready. Mela tkun għadha żgħira.
Mhux hekk kont ngħidu lejja forsi forsi ma sejdu li xejn taf kif qed nħajsni. Let's think positive speech. Ma kienx il-każ. Għax ovvjament huma tħalla l-isptar u mbagħad titqaleb ħajtek għax inti titgħallem ukoll fuq il-Magic Ear, fuq il-Cochlear Implant. Pratikament dik apparat super speċjali. X'ismu, sorry? It's a Cochlear Implant. Okay. Cochlear Implant.
Fejn jgħaddi made up noise, ġifieri mill-magnet jgħaddi

meta taqsam l-istorja tiegħek, tkellem lil nies oħra li tkun għaddejhom ikunu għaddejhom mill-istejjer li jkunu vera jixtiequ jismgħuhom dawk l-istejjer. Jien pereżempju, kemm meta għaddejt mill-ansjetà u anke pereżempju jiena minn żmien kelli u għad għandi actually ovarian cyst u ġġennimt meta sabuli li kelli seven centimetres u ħafna informazzjoni ta' x'tista' tkun u hekk. Imma l-fatt li stajt insib nies li għaddew mill-istess ħaġa, li stajt insaqsihom id-domandi u li qisek tagħmel kuraġġ li taf li għaddew minnha, naħseb vera importanti u naħseb daż-żmien qisna tlifna das-sens ta' komunità li isma' taqsam l-istorja tiegħek u together we're much stronger than meta tkun waħdek. Anke l-ewwel nett f'sens ta' sapport, imma mbagħad anke f'sens ta' informazzjoni. Int għax inti li tkun għaddej mill-problema. Mhux hekk, mhux hekk.
Eh, tifhem ħafna iktar il-problema milli ta' jien kultant hekk nara. Nippreferi pereżempju kelli ċesta kont isib iktar informazzjoni b'minex biċ-ċesta kuljum milli mit-tobba li. Mhux ovvja. Tkun qed tirreferi għal the right proper of information because

How long has it been? I had to learn about it. So, how did you find out about it, if I may ask? Mela, let me tell you how found it. How, bil-Malti, bil-Malti. Eh, bil-Malti, wi. Carlos, kif, kif skoprejt? Għara kemmu tajjeb, ħana l-bes fuq suġġettiħor, kemmu tajjeb li tifrex pat il-ħattijħor. Mela jena kont fi zmini meta obviously I had to ask. Naqra bil-Malti. Fidejk. Mela, kienem parents li twieldu bħal Valentina, ġifieri li huma ikbar minn Valentina, li. It-tfal tagħhom.
It-tfal tagħhom.
U dawn kienu qishom firxulna t-triq tagħna għaliex? Għax it-teknoloġija mal-żmien avvanzat dawn kellhom mhux easy peasy journey, dawn kellhom il-wires ma' darhom, they had. Pekk. Pekk li jġorruha magħhom, ġifieri ma kellhomx Niftakar jiena, naf kont naf. Ma kellhomx journey faċli. So lek tajjeb li titkellem ma' parents bħal Li titkellem ma' nies.
Kemm importanti nixtieq nerġa' ngħidha dil ħaġa jekk għaddej minn xi ħaġa, l-aqwa ħaġa tista' tagħmel tfittex nies li għaddew minnha ħa jgħinuk. U dawk in-nies jieħdu pjaċir jgħinu. Jiena li għaddejt mill-ansjetà meta jkellmuni nies fuq l-ansjetà nieħu pjaċir. Għax naf li jien xtaqt minn vera. Jiena bħalissa sakemm qed nitkellem għandi żewġ parents, jiġifieri

Ups,
dik it-tazza ħata ħin. We share everything. How sweet.
Everything in our whole life. Eh, tul iż-żmien, hemm iktar proċessi li jsiru. Mela, issa l-kbira għadda. Eżatt, Parti minn proċess li kbar proċess u li twal proċess kien biex nalmuha kif tisma. Sorry?
Mhm.
Biex tal biex jgħalmuha kif tisma'. U l-iktar proċess tqil kien, tqil, insomma, fis-sens long process li ħdimna ħafna li ħadmet ħafna. Mela di baby qatt ma sama ċej. Completely in her silent word. So, operation, case, nazik speech, sign language, ABRs, bla bla bla bla.
Dumu sada.
So, meta minnila l-operation, U poi aħna għamilnielha l-magic here. Show them your magic here, Val, how is it? This. Eżatt. And this. With, with also this. Eżatt, dik il-magnet. They go together, that's the magnet, okay. Inti tittallima li per eżempju, xaġa vera banali, li jett tisma val. Val, val, val. Mela, xie tagħmel meta tisma val? Li tiddawwar wiċċa

Anka, mm. anka, ma tantx Ifa mhux għax inhu pjaċir sewwa. Ma tantx tieħu pjaċir, għax inti taf kemm ma kakka, dik taf x'tagħmel xi mm. damma pereżempju. Ma kakka, fil-waqt ma kakka ġifieri xi naqbad inkun qed forsi ngħajjat jew nkella neqret biex pereżempju beddaj, taqbad taqlaqhom

Fior di Vita, OK Home, CMYK, Donut King,